Salam ildeşler. Hawa men iki müň on sekizinji ýylda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mogynçylyk institutynyň tebigat bilimleri we matematika fakultetiniň himiýa mugallymçylyk bölümini tamamladym bäş ýyl okadym. Biz okan döwrümizde bäş ýyllyk spesialitet bölüm bardy. Ondan soňam sowet döwrüniň tejribesi ýatyrylmady. Bäş ýyl okuw gutarandan soň hökman suratda iki ýyl sen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň ýa-da haýsy bir ministrlige Berkidilen uniwersitet bolsa şol ministrligiň gözükdiren ýerine, ugradylan ýerine, birikdirilen ýerinde iki ýyl işlemeli. Ondan soň diplomyňy almana hakyň bar. Diýmek, ýokary okuw ot okanyňdan soňam ýedi ýyl ömrüňi harçlap, diplom almaly bolýar. Men iki müň on üçünji ýylda okuwa girdim, iki müň on sekizde gutardym gyzyl diplom bilen. Ýöne hakykatyna seredende diplomyň gyzyl boldy ýa-da gyzyl bolmadygyň peýdasy-da ýok. Daşary ýurtda aýlanyp ýörüs. Ondan soň iki ýyl Öz gutaran mekdebime mugallym edip ugradyldym. Men özüm Lebap welaýatynyň birinji ýöriteleşdirilen zehinler mekdebiniň himiýa-biologiýa bölümini gutardym. Şo taýa mugallym bolup ugradyldym we iki ýyl şo taýda işledim. Ilki bilen Berdimuhamedowyň döwründen başlap bilim sistema biraz nähili üýtgedildi. Annadurdy aga bilen Täjigül gelneje biraz gowy üýtgeşiklikler bar diýip aýdyldy-da, ýöne men şu taýda siziň aýdanyňyz bilen ylalaşamok. Ol bir maska. Aslynda seredilende syýasat üýtgänok bilim babatda, diňe bir rus dilinde aýdyş ýaly maska goýuldy. Mysal üçin hawa elbetde daşyndan seretseň bilim sistemasy dokuz ýyllykdan on ýyllyga galdyryldy ondan on bir häzir on ikä geçirildi. Ýöne bir zada üns bermeli. Hormatly Arkadagyň bilim ulgamynda ösdürmek şygarynyň astynda mekdeplere täze sapaklar girizildi. Ony-da bir özgerişikleriň, gowulyklaryň alamaty ýaly görkezjek bolýar. Ýöne onuň aňyrsynda nähili bilim babatdaky syýasatyň ýatandygyny men bir düşündirip bereýin. Mekdep okuwçy bir hepdäniň dowamynda otuz alty sagatdan kän sapak okamany haky. Otuz alty sagatyň daşyndan çykyp bilenok. Meselem, täze sapak girizilse, başga bir sapak aýrylmaly ony. Mysal üçin, iki müň on bäşinji ýyla çenli onunjy synp okuwçylar hepdede üç sagat himiýa sapagyny okaýardylar. Häzir onunjy synp okuwçylar ýöritele himiýa sapagyna ýöriteleşdirilmedik okuwçylar he himiýa sapagyny hepdede bir sapak bir sapak okaýar. Tagam şeýle depder ýaly. Sebäbi näme? Onuň ýerine bolar bolgusyz sapaklar girizildi. Elbetde, bolar bolgusyz diýmekligimiň biraz kemsitme ýalam bolmagy mümkin. Ýöne şeýle sapaklar girildi, o sapaklaryň ählisini birleşdirip bir sapak edip okadyp bolýar. Özüňi alyp barmak medeniýeti, Jemgyýeti öwreniş, jemgyýeti öwrenişiň ýene bir pudagy girizildi. Matematika sapaklar kemeldildi, fizika sapaklar kemeldildi, takyk we tebigy ugurlar kemeldildi. Türkmen dili sapaklar kemeldildi, taryh sapaklar kemeldildi. Ornuna diňe häzirki türkmençilik, onuňam aňyrsynda prezidentiň propagandasyny ýöretýän sapaklar girizildi. Diýmek, sen ony on ýyl et, on bir ýyl et, on iki ýyl et, tapawudy ýok. Ikinjiden, on ýyllykdan on bir ýyllyga geçmekliginiň aňyrsynda ýene näme ýatyr? On bir ýyllyga geçileni bilenem,

suratlandyryp bolýar-da, şu detallary barada gürrüň etseň. Ondan başga üýtgeşik ýeri mugallymlaryň işinde. Mugallymlaryň häzirki döwürde mugallymyň bilimine, mugallymyň sapagy öwredip bilijilik pedagogik ukyplaryna seretmän, diňe býurokratik elementlere seretýärler. Hökman suratda mugallym elinde konspekt bolmaly ýa-da žurnal doldurylmaly. Sapagyň meselem kyrk bäş minut bolýan bolsa, kyrk bäş minut böleklere bölünýär, şoň üç minudy hökman suratda syýasata üns bermeli. Seniň ýanyňda konspektiň bolmasa, barlagçy gelse seňe ştraf ýazyp gitýär. Ol konspekt mugallima geregem bolma mümkin, gerek dälem bolma mümkin. Meselem, maňa konspekt gerek däl. Men okadan döwrümde maňa konspekt gerek däl. Sebäbi şeýle bir sapaklar geçilýärdi, panorama sapaklary. Panorama sapak diýlende islendik bir mugallymy tutup, meselem, Baş bilim müdirliginden gelip, Mysal üçin, Gurbanow Reýimberdi sen şu gün palança mekdebe gidip panorama sapagyny bermeli diýlende, islendik bir synpa girip, islendik bir temadan sapak bermeli sen. Olam Konspekt hökman däl, ol mugallymyň bilim-başarnygyna seredilýär-de. Garaz, mugallymlaryň býurokratik işleri köpeldildi. Üstesine-de çäreler diýýä, basgy, durmuş aladasy bilen bilimiň hili peseldildi. Gysgaçarak aýdylsak. Hem-de Türkmenistanda iň bir erbet ýagdaýyň biri, olimpiadadaky diskriminasiýa. Näme üçin men ony diskriminasiýa, kemsitme diýip aýtdym? Näçe ýyllaryň dowamynda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşigi geçirilýär. Ders bäsleşikler gumanitar ugur boýunça, takyk ugur boýunça hem-de tebigy ugurlar boýunça bäsleşikler geçirilýär diýişlikde, özüniň et tapgyrlary bar, şäher diýdi, etrap, welaýat, döwlet derejesinde. Gynansak-da, takyk we tebigy ugurlara degişli ders-bäsleşikler geçirilende okuwçylar bölünýärler, mekdepler, meselem, takyk ugurlar aýratyn girýär sapba, aýratyn gatnaşýarlar, ýöriteleşen mekdebiňkiler, orta mekdebiňkiler aýratyn gatnaşýar, O diýmek näme, meselem, ýöriteleşdirilen mekdepler göni welaýata gatnaşýarlar, döwlete çykýarlar, döwletde-de öz aralarynda ýaryşýarlar. Diňe ýöriteleşdirilen mekdebiň okuwçylary halkara derejesindäki bäsleşiklere gatnaşmaga haky bar. Onuňam aňyrsynda Aşgabadyň mekdepleri ýatyr, Saparmyrat Ataşnyýazow adyndaky zehinli mekdep mugallymlary ýatyr, olaryň özüniň mafiýasy bar içinde. O ýerdäki korrupsiýa ýatyr, olar barada gürrüň etseň gürrüň gelip oturbermeli. Bu ýerde eýýäm sen ýöriteleşdirilen, sen orta mekdep. Orta mekdebiň okuwçynyň haky ýok. Ýöriteleşdirilen haky bar. A biz bilşimiz ýaly ýöriteleşdirilen mekdeplerde elbetde belli bir derejede biraz ganymat okuw, bilim berilýär. Ýöne ol mekdeplere esasan-da sosial tarapdan ýokary gatlaga wekilden çagalar girýär. Hususan-da men iki müň on üçünji ýylda şol ýöriteleşdirilen mekdebe giren döwrümde biziň synpda Öz güýjüne giren ekzamen tabşyryp, öz güýjüne giren bar, ýok, ýigrimi bäş, ýigrimi prosent okuwçy bar. Bu men iki müň on üçünji ýylyň gürrüňi. Ol bir tarapy. Ruhnama meselesine biraz gaýdyp gelsek. Nyýazow iki müň altynjy ýylda ýogaldy. Men şo döwür on ýaşymdadym. Ýöne bir zady üns çekesim gelýär. Men şony TikTok kanalymda-da biraz aýdyp geçdim. Biz hem Ruhnama döwrüniň nesli. Näme üçin? Sebäbi men on ýyllyk mekdep oturdym, on ýyllyk, onunjy synpa çenli men mekdepde ruhnama okadym. Onunjy synpa çenli, iki müň on üçünji ýyla çenli, ol bir. Men instituda, ýaňky instituda okuwa tabşyran wagtymda, men ruhnamadan ekzamen tabşyrmaly boldum. Iki müň on üçünji ýyldan soň ruhnama ýatyryldy. Diýmek, şol Nyýazow ölenden soňam on ýyl ruhnama propagandasy bardy. Ruhnama ideologiýasy ýatmady. Diýmek Nyýaz öldi, ýöne şol zaşirmi diýýädä politehnologiýa üýtgetmedi, üýtgedilmedi. Politehnologiýa üýtgedilmedi. Adamlaryň beýnisine täsir etmek şol režime bagly, režime tabyn bolan aňyýeti ösmedik täze nesilleriň kemala gelmegini saklamaklyk poli näme syýasat alnyp baryldy. Ol bir tarapy bar. Ýokary okuw jaýlaryna gelsek, şu gije-gündiz men Seýitnazar Seýdanda Türkmen döwlet monçulyk instituty barada gürrüň etjek. himiýa kafedrasynda kompetentni şol himiýadan başy çykýan mugallymlaryň sany gaty az. Hatda başga bir önümçilik edaralarynda laborant bolup işlän ýa-da bütin ömrüni diňe mekdep derejesindäki himiýany okadan mugallymlar instituta alynýar. Olaryň esasy maksady seniň bilim derejäň däl, seniň okadyp bilijiň, okadyp biliş derejäň däl, pedagogik ukybyň däl. Sen diňe sistema loýal adam bol. Bar maksady şol. Maddy üçinçilik ýok. Mysal üçin, sen gowrak bir spesialist ýetirjek bolsaň, mysal üçin, Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň resmi saýtyna girip görsek, şu taýda bir üýtgeşik zat ýazylanok. Biraz biz aýtdy, biz diýýär, ekologiýa bilen meşgullanýarys diýýär, dürli hili himiki maddalaryň analizi bilen meşgullanýarys diýýär. Soň bir ýönekeýjeräk bir ustanowkalaryň suratlaryny özüdem näl diýsem bir Bolar bolmaz öňe dip adamlar düşünmeýär dip ustanowkalary alyp çatan bolup surata düşürip ony ýalan näme propaganda hökmünde orta goýýalar. Etýän işi ýok näme üçin sebäbi şol ugurdan başy çykýan adam ýok. Sapaklar okadylanyok. Düýbünden sapaklar okadylanyok. Ony hemmämiz bilýäs talyplar çärelere gatnaýalar. Güýçli dress-kod sistemasy bar. Komendant sagady bar institutlarda, hususan-da şu wagt Türkmen döwlet mugamçylyk institutynda giçlik sagat on dokuz nol noldan soň umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşaýan talyplara daşaryk çykmana goýanoklar. Ýa-da daň bilen gündiz sagat sekiz nol noldan gijä galyp hatara durmasaň gulluk tap ýaly postroýeniýe diýýärler saňa arza ýazdyryp ýatyrlar garaz. Türmä öwrüldi. Eger-de sanasak sanabermeli-dä. Ýöne şu sistemadan nädip bir nähiliräk bir goşant goşup bolýar-da. Eger-de sen ýurduň bilim sistemasyny ösdürjek bolsaň, bilim ulgamyna kreatiw adamlar gerek. Kreatiw pikirlenip bilýän, konstruktiw pikirlenip bilýän, ýagny şol kritiki pikirlenip bilýän adamlar gerek. Onuňky ýaly aňly, düşünjeli, onuň ýaly dünýä garaýyşly adamlaram diňe erkin jemgyýetde kem alar. Şonuň üçin gysgaça biraz şu taýda şo barada aýdyp geçesim gelýär. Erkin jemgyýet Bu bir adama erkinlik dörände özüniň islän ugruny saýlap-seçip, şol ugurdan ösmeklik bilen häzirki döwre gabat gelýän bir gerekli adam bolup ýetişýär. Konkurentosposobny diýilýär, bäsdeşlige mynasyp bolup bilýän adam bolup ýetişýär we özüniň kreatiw pikirlenmesi bilen özüniň edýän döredijiligi, döredijilik diýlende bir diňe bir sungat däl, meselem, aýdaly, men Ylymlar akademiýasynda baryp, Meselem, ýag önümçiliginiň rafinasiýasyndaky alýuminiý oksidleriniň katalizatorlarynyň üstünde bir täze açyş etsem, meniň döredijiligim bolýar, meniň kreatiw pikirlenmäm bolýar, alan ylymym bilen. Eýýäm şonuň netijesinde gazananlarym Türkmenistanyň ykdysadyýetine täsir etýär, jemgyýetiň ösmegine täsir etýär. Bu bir progres. Ýöne häzir Türkmenistanda dymyşlyk, rus dilinde aýtsak, zastoý. Näme üçin edilýär? Bu bir diktaturanyň esasy elementleriniň biri. Sebäbi men öňem kän aýdyp geçýärdim, şol Mertnamanyň Günorta Afrika Respublikasynyň uniwersitetinde ýazyp dur, Eger-de sen bir milleti ýok etjek bolsaň, onuň diňe bilim sistemasyny ýok edäýmeli diýilýärdi. Şonuň üçin men şol aýtjak bolýan zadym, Berdimuhamedowlar häzir daşary ýurt guramalara, dünýä jemgyýetçiliginde özüni görkezmek üçin Anha biz balon sistemasyna girdik, anha bizde magistratura bar, anha bizde aspirantura bar, anha bizde bakalawriat diýdi, ýene näme, soň Çýuning programmalara gatnaşan bolýarlar, dürli stipendiýalar. Barysy-da ýalan. Onuň içinde ýek-tük bir odarýonly, bir zehinli bir-iki sany çykaýsa, sistema onuň özüniň propagandasy, özüniň hyzmatkär hökmünde ulanýar. Aslynda, aslynda çüýrük intelligensiýa basylyp ýatyryldy. Ine, Nurmuhammet Hanamow bilýändir, Nyýazow döwründe

milletiň bir nämesidä bir güneşi. A olaram orta gatlygam bilimli adam, olar hemişe özüni erkin duýýar. Diktatura erkinlik gerek däl. Sebäbi hemmämizem bilýäs, Berdimuhamedowlar Türkmenistany özüniň şahsy bir biznes sentrine öwürdi, klany hemme ýeri eline basyp aldy, Olara şol ýeriň aşagyndaky baýlyklar gerek. Ýöne men şu taýda diktatura ýüzlenesim gelýär. Bolýa diýeli diktatura, bolýa Berdimuhamedowyň režimi. Sen baýajak, sen ogurlajak, sen doýaňok, sen açgöz. Bilýän. Ýöne sen biziňki ýaly, ildeşlerimiz ýaly adamlaryň bilim sistemasyna goşant goşsaň, mysal, rus, Russiýa, näme diýseňem bize seredende şonuň bilim sistemasy gowy. Kreatiw adamlar seni ýurduňy diňe bir gaz ýa-da nebitiň iňňesinde oturan bir narkoman ýaly etmän, şony we belli bir derejede öňe sürýän, ýurduňa girdeji gelýär. Ýöne sen ony edeňok, sebäbi sen Berdimuhamedow kompleks, ol diňe kompleksi bar, ol diňe özi ökde, özi bilimli, özi ynha, ylymlar akademiýasy, näçe sany medallary, zatlary bar. Ol bir gülki. Sag bol.